ah mfushelelo mhluri and mfumaulo i must tell you that you have the most beautiful mom in the world inaka loko a ri mina mbuya n'wana sirha Namuntlha a ndzi telanga ku tlanga ndzi tele ku cina. Van'wana loko mi ndzi vona ndzi ndzawu ta va ndzawu mi ngo anakanya leswo hi sweswiya swa ka mina leswo tenga na ku tengisa kasi doo nyamuntlha ndzi tele leswo tenga. ni ku tengisa. Ina, ndi tele ku ta ta nyanga leswo nyanganya swi vuya swi nga nyangatsi. A ndi telanga ku ta mi tshimbitela ni ku mi jeketela hi ku dya katseka lero kala ndzi huma ni misiha ya le nhan'wini. E-e. Mina mbuya n'wana sirha namuntlha ndzi rhumiwe eku ta munyungela. na ku nambutela na ku lakatsela. Hi yo mhaka loko ndzi kumile xirhambo ndzi xi vukarhile hi ku nabyala lokukulu, ndzi va ndzi ku kakatsuku, ndzi ku vusiku sala ndlwini. Leswi manuku mi ndzi vonaka ndzi nga lo bziribza lanu mahlweni ka n'wina va ndzawu na n'wina valobyi, mi nga holovi. Leswi ndzi nga tela swona eka mbangu leyi a swi tiki, hikuva anakeni ndzi lo tela ku himela na ku layicha na ku chongola na ku tlangela swin'we na jaha leri ra Mundzawu na nsati wakwe N'wa Thompson. Kambe ke, Loko a ndzo va nqambhi, a ndzi ta qambha risimu ro hoyozela Mhani Lili nkatasi ra Thompson lowa Mlozvi. Mhani Lili a nga yena mana wa tintswalo. Hi risimu ra kona a ndzi ta dangisa eka ntombhi ya ka Mgwena. Ina, lokangi ndza swi kota kendla swendleka. Namuntlha a ndzi ta humesa swikhudza swa mafurha lawa ya risuna lawa ya nxavo wa le henhla lawa ya kupfa hi le bileni, ivi ndzi mbyindla n'wana wa nhlengani na n'wamatlhavani. xi ri xikombiso xa ku vonga ka hina hinkwerhu eka wena mhani Lili ntombi ya ka Marindza Nhlanga va ku i mavele wena n'wahulela lowo hulela makhutla hi tingoti ta mincindzu Ina hi ri inkomu manana. Va ka Sithoye va beje hi tihomu kambe wena N'wamugwena na nuna wa wena Thompson Soyapi Mathevula mi beje hi n'wana loyi mi nga n'wi kurisa lero kala va ka Sithole va vona nsati eka yena. Hi khensa swandla swa n'wina va ka Mudondolovhana. Ko va ku ku khensa ka hina i ku khensa ka mbyana leyi nga to pulutela ncila. Loko a ngi nkarhi va xava a ndzi ta xava wa tipondo timbirhi na khume ndzi ta kota ku tlangerisa na mhani tshikisa ntombi ya ka Maringa. Amen. Maringa lowu ringana na misava. N'wina swisekwana swa nambu wa Vembe. Wena mhani tshikisa lowo tswala majaha u tswala vanhwana ka Sithoye. Namuntlha hi leri jaha ra wena Hlupheka ri vuya na mati. Hambikona wena n'wafamanda u yi lwile, u yi lwile wena ntombhi ya ka Sambo, u khoma la ku hisaka. Lokangi yena Mphephu N'wamakasela ntombhi ya ka Rivisi mana wa wena, o va kona laha xikarhi ka hina namuntlha, A ta suka a yima a khinyaveza a giya a ba nkulungwani hi dzonga. Na wena mukhalabya Mundzahunkulu wena nhloko ya muti lowu a ndzi ku rivali. Hi wena Mbanga Cona Wena n'winyi wa mbewu, wena la nga kwinya a xupula a yimbisa a vuya a letela, leswi nyamuntlha jaha se ri huma ka muti, hi ba mandla ndlovhani, hi ri hoyohoyo sen'wayo, wena Skhetho wa Albert wa Gija wa Rimbale, hi ri i nkomo eka wena nkomo yi lambhile ndi nga si na ya tindava mo ndzi lahela ndzi ku my colleague hlupheka and your lovely wife tintswalo i have been thinking hard about this